Agi ingat kita ba dini aku ngelengka ke rengat ke enam hari nya. Nyadi terus ka aku tu ba semengat ke rengat ke tujuh tu pia ke munyi tampung atu. Benung sida sara bejalai ngiga jalai pansut ke hari ke tesat nya tadi. Dia deh enda muka mukai sara labuh ngagai lubang kebung. Nyau nyabek meh tudah ipek penakut labuh ke lubang kia. Iya ga petang tegayan. Ari ga ngumba amat maya nya. Ngai enda ribut kudi. Nama agi deh. Enda didinga bala baki aya tudah sara ke rerauh minta tulung sida ba dalam lubang dia. Sida empat nyin majak ke pejalai sida iya. Puas ke kanan ke kiba enda berati ke tudah sara nadai agi entudi sida ke belakang. Laban Sara ke rapat agi enggau mit tu tadi, tampak agi meh nama siku nya disebut iya lalu Mit! Am, ambi ku mit! Takut amat ku dalam tu! pia ku Sara ngangau ke mit. Tang sida empat nyin tadi udah jauh enggau ninggalka iya. Ngelangak ke atas meh sara, peda iya nyau bekerunga sida entu merening iya ari atas nyin. Bendar agi ga tudah nyabak, duduk meh sara dugau-dugau dalam lubang nya nyau ambi jempuk tudah laban ujan malam nya. Tudah ngelabuh dalam lubang iya ga ujan maya nya tambah ke kudi iya ga tambah ke penakut iya. Dini enda sara tu nyuna nemu agi keni ke. Utai ka dadu ke iya, ke ni ke chara iya ngelamat ke diri empu ari lubang kebung nya tadi. Nya meh di rumah din, indai sara meruan enda lantang ati betati ke anak iya. Lama tudah ngenung, enda berasai nyau neritik ai mata iya laban ke ngenang utai ke udah nyadi. Ngenang ke mimpi iya ngelama tu. Kepuas iya tegenung dia iya ingat ke menyadi iya aru. Nama berita sida iya din maya tu pia ku sina bejaku kediri. Ba jari iya agi mengkang megai daun limba limbi ti diberi indai iya ngagai iya suba. Di dalam ati iya singin amai iya ka nguji rembus ke menua Sebayan din ngena daun nya. Tang nangika diri enda diterima orang din kelebih agi apai apai empu. Ketegal nya ti lebih milih laki ari sida sebilik. Di kampung din sida sigau ke begiga ke anak iya bejalai dalam petang betengal ke panjal kilat ngelaban ujan di kangau nadai ga sida tiga nyaut. Enda lama udah nya, dia Sara ninga munyi regup kaki orang bejalai atas din. Tang ukai ke nyelai endau, iya enda ulih bejaku ngangau ke orang di atas din. Baka ke dikunchi mulut iya, baka ke bisi utai nagang iya ke deka bejaku. Iya nyerauh tang sada nyawa iya nadai didinga. Nyau puas sara nyabak leka sabak iya pan nadai didinga orang. Benung sara malik ke tisi dia iya ke tepeda ke siku indu bajik amat gamal. Bajik baka kumang. Mimit pan nadai penimpang. Mua orang nya peda iya bisi seiras baka gamal indai iya di rumah din. Sapa nuan? pia ku saut sara. Nanya orang ke sepiak iya nya. Nama nuan nyabak? Takut. Pia ke orang ke bejako enggau iya nya tadi. Au, orang ke dipeda iya ke ngerimbai iya nya tadi. Iya ke bisi sirah baka gamal indai iya. Nya bala peninga. Nyau nangka tu baru ga aku ngeleka ke rengat ke tujuh tau. Ngarap kitai begulai baru ba tampung ke lapan ila. Nyadi mupuk dulu ku bala peninga. Terima kasih ngagai kita ke sigi semampai mending semampai support channel tu lalu aku meri terima kasih ngagai kita semua. Pia mega aku mupuk dulu. Selamat malam semua.